Pakusvika tizonzi tava kuzvitonga zvizere munyika yeZimbabwe, vazhinji vakacontributa, vamwe vakarwa hondo nepfuti, vamwe vakarwa hondo nemashoko, vamwe vakarwa hondo nemuromo. Dr Thomas Chafirenyika Mapfumo vakazvarwa mugore ra 1945 munzvimbo yeMarondera Ende zvinoratidza kuti Doctor Thomas Mapfumo vaka inspaiwa kuti vaitewo zve kuridza nziyo kana kuti zvekupinda mumwe mhanzi nana sekuru vavo vairidza mbira ngoma nehosho ende vaizivikana vari vaimbi ah, mum village ravaigara iroro. VaDr Thomas Mapfuma vanga vasingazive kuti nerimwe remazuva avachazovawo muimbi achaita mukurumbira munyika yeZimbabwe ende vachazovawo muimbi achabetseredzawo kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuwana ah, kuzvitonga kuzere ende VaThomas Mapfumo vakatora interest ah, mukuridza ngoma hosho nembira eh, munguva yavaikura sekuti izvi zvaive zviri around him sekuti vakazvarirwa mumhuri yaifarira kuita zvemumhanzi ah, vava nemakore anosvika 18 eh, dr thomas eh, mapfumo vakabva vafunga kuti regai ndichijoinawo ndichitanga kuitawo zvemumhanzi ndi mugore ra 1973 vakabva vaenda kumhangura vakanojoina bhendi rainzi haleluya Chicken Band asi band iri raiwanzoimba nechirungu and ivo Dr Thomas Mapfumo vakaona the need yekuti vatange kuimba nevernacular kana kuti kuimba nechishona sekuti vakanga vaona kuti ndiyo market yakanga iri uh, ine less people who were addressing maissues aiitika munyika yezimbabwe

and that pleases me a lot. Mangura vazhinji vanoisiva iri a small mining town and vaThomas Mapfumo vakabva vazosiya ah, ku Hallelujah Chicken Band ikoko nekuda kwekunetsana kwakanga kwakuitika mubhendi iroro asi havana kunyanyisa ah, kugara mubhendi iri sekuti ipapo vanga vaona the need yekuti vachitanga kuimba nzimbo dzinoita kuti vasunungure ah, vabereki vakange vachidzvinyirirwa munyika yezimbabwe seexperience yakavanga vamboona pavakanga vachigara muharare kunzvimbo yembare apo painetsanwa vanhu plus varungu sekuziva kwamaiita Panguva iyoyo vaiita inonzi segregation, eh, kubvisa kana kuti kupatsanura vanhu zvainziwo zvakaita sekuti hanzi muna first street hamupindwi nemunhu wemutema eh, munzvimbo yeharare and kune matoilet aitonzi specifically made for varungu neachinzi ari specifically made uh, for vanhu vatema and also mukatarisa pane mamwe mashops anga asingatobvumirwi futi uh, kupinda vanhu vatema and panguva iyoyo zvakavabata vatomas mapfumo zvakaita kuti vachikwanisa kutanga kuita protest kana kuti kuimba nziyo dzino protest against that segregation asi vaiona kuti kuti vakwanise kusvitsa uh, message yavo kuvanhu vari kufanira kuimba nelanguage inonzwisisiwa nevanhu vavari kuzama kuimbira ende ndopavakatanga kukuimba

Ende zvairatidza kuti panguva iyoyoyo Mbare yaive a black ghetto uh, community yaiwanikwa vanhu vainge vachitsutsumwa neutongi waiitwa uh, nevabhunu panguva iyoyo ende munzvimbo iyi ndo maikwanisawo kuitwa mauprisings kana kuti nzvimbo yaikwanisa kuitwawo maprotest nevanhu vechitema and zvakaexposa uh, dr thomas mapfumo kubrutality yaiitwa nemapurisa nevarungu panguva iyoyo vaifamba nemasantana ende izvi zvakazowedzera kuinspire Doctor Thomas Mapfumo kuti vange vachinzwa kuda kumiririra kodzero dzevanhu vatema munyika yeZimbabwe. Mange muchizviziva here kuti zvava nyore kuti mudhindise ma t-shirt kuti muite ma birthday enyu. macorporate events kana maschool trips nemutengo wakaderera nelow level tinoita screen printing direct to garment printing heat transfer kana sublimation printing izvo zvinoita kuti matishirts enyu abude ari emhando yepamusorosoro nemutengo wakadere kana muchida kunzwa zvizere tibateyo palow flames panhamba dzinoti 0782 146 136 Kubvawo kuMarondera vachiuya kuzogara munzvimbo yeMbare kwakaitawo kuti vave exposed to zvinhu zvakaita seredhiyo, zvinhu zvakaitawo semumhanzi apo vaikwanisa kuteerera mumwe mumhanzi waiimbwa nevamwe vaimbi vakazoitawo masuperstars panguva iyoyo vairira paredhiyo especially vanhu vairidzwawo mainternational artist vaiimba mumhanzi vakaita sejazz and mumanzi wakaitawo serege ndizvo zvakaitawo kuti vaThomas Mapfumo vakwanisewo kutanga kuita shungu yekuimbawo mumanzi iyi tikada kutarisawo vamwe vaimbi vakaitawo eh, sana Bob Marley nanani nanani vairidza vachiimba vachizama kubatsiridza eh, kusunungura vanhu vaidzvinyirirwa panguva iyoyo zvakakwanisa kutiwo eh, vaThomas Mapfumo vakwanisewo kuita shungu yekuzama kuti vapindewo mune zvomumanzi and vakaitawo zvakaitawo kuti ivo VaThomas Mapfumo vange vachikwanisawo kupusha or kuita pursue career yavo yezvemumhanzi. Sezamunoziva vazhinji, Doctor Thomas Mapfumo vakazobuda ah, muHallelujah Chicken Band muya kwakuzojoina maoko nevamwewo vaimbi vanosanganisirawo vana Doctor Oliver Mtukudzi ah, vakakwanisa kufoma band rainzi Acid Band asi Ivo Doctor Thomas Mapfumo vaive neneed yekupesiwa genre ravo vega rainzi Chimurenga Music and izvo zvakavabanikidza ah, kuti vabude futi ah, muAcid Band muya ah, kuti vazonofoma eh, Black Sun Limited and muBlack Sun Limited vakazoifoma mugore ra 1978 and tikada kutarisisa pavakatanga kupesiwa ipapo hondo ndopayanga yakupisa zvemhando yepadenga denga and tikada kutarisisa Also music yavo ndopa yakazonyanya kucontributa uh, kuchimurenga kana kuti muhondo yechimurenga eh, patakazowina uh, mugore ra 1980 patakawana kuzvitonga kuzere uh, patakasununguka sevana vevhu uh, vana vemunyika yezimbabwe and ipapopo chimurenga music was already a symbol of resilience a symbol of uh, rebellion uh, panguva iyoyo and ndo music yakashandiswa nemagamba vakawandisisa panguva iyoyo uh, kuti vawane kuzvitonga kuzere kana kuti vakwanise kusununguka uh, munyika yezimbabwe and izvozvo izvi zvakakwanisa kuti tizokwanisa kuwana an international a hero and an international artist akapusha the narrative yemusic yemuzimbabwe to greater heights tikada kutarisa uh, dr thomas mapfumo pari zvino vanozivikana munyika dzakawandisa tikada kutarisa nyika dzakaita sana australia kuusa kwavari kugara and also tikada kutarisa nyika dzakaita sana uk vana canada kwese ikoko vakaperforma and it shows kuti his music is appreciated or is already known in those nations and tikada kutarisa also panoperfoma dr thomas mapfumo varungu vanenge vakazara and havanyanyo kuzivikanwa nemazimbabweans chete vanozivikanwa nevanhu vese kusanganisira varungu maindia machina nevamwe vedzimwe nyika patakawana kuzvitonga mugore ra 1980 dr thomas mapfumo vakakwanisa akuzoperfomawo muRufaro Stadium alongside a legend in the music industry internationally uh, Bob Marley a legend a Jamaican legend and izvozvo zvakakwanisa kuti azvizovavhurirawo mumwe mukana eh, nemarecording opportunities and also international film zvakaita kuti vakwanise kuzivikanwa kune dzimwe nyika dziri kure tikatarisawo mamwe marecording deals avakazoita ah, kunzvimbo yelondon and also eh, mamwe mashows avakazoita outside zimbabwe kubva ipapo pavakapefoma nalegend bob marley after nyika yezimbabwe yawana kuzvitonga kuzere zvakawanda zvakazoitikawo ah, munyika yezimbabwe zvakaita kuti ah, dr thomas mapfuma vaiti adopt to a new liberation struggle theme kana tichimurenga theme and eh, ipapo pavanga vakurwisa utongi hwakanga hwavapo hwevatema panguva iyoyoyo hwakanga hwakukonzeresa ukoronyera hwakanga hwakukonzeresa corruption and after adopting the new theme yechimurenga yekuzama kusunungura nyika yezimbabwe again from our own people pakuitika izvozvo zvecorruption tikada kutarisa kuti politics dzakanga dzakunyanya kucontributa to a lot of uh, problems in our country panguva iyoyo ende Dr Thomas Mapfumo tinoziva kuti vakaimba nziyo dzakawanda vana munyika muno maita corruption etc ndeizvozvo zvakazokonzeresa kuti Dr Thomas Mapfumo vapesire vaenda ah, kuexile vachibuda munyika yeZimbabwe vachinogara kunyika yeAmerica

Album ravo regore ra 2000 rainzi Corruption rakatanga kusensewa ah, nemaradio stations emuzimbabwe zvakakonzeresa kuti album iri risarire anyway and ndozvakavambandidzira kuti vakwanise kuzobuda munyika yeZimbabwe vachienda kunogara kuUSA and tikada kutarisisa also uh, Dr Thomas Mapfumo vane mamwe maachievements avakawana uh, vari munzvimbo yeAmerica iyoyo tikatarisa mugore ra 2012 vakapinda muhall of fame and vakakwanisa kupefoma uh, kuhoyi kurusa uh, munzvimbo yeNew York and izvozvo zvo zvinoratidza his contribution to uh, the liberation struggle of our country Zimbabwe and also the liberation of the black people in general wherever he is he is still relevant vanoramba vachiwanika ah, vachisimudzira mumhanzi wemuzimbabwe kunyika idzodzo